De Magasinn gëtt Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Mat engem Handicap kann een och autonom wunnen, mat Hëllef just do, wou se wierklech gebraucht gëtt. Mär huelen hinne lo net iergendwou eng Fräiheet ewech, wou se awer d'Fäegkeeten hunn. Wéi eng Wunnforme gëtt et, wéi hunn déi sech mat der Zäit verännert a ginn et der genuch? Eng kleng Wiederstatioun mat groussem Notzen. Wir werden sicher in den nächsten Jahren Situationen erleben, wo wir auch hier bei 40 Grad landen werden im Sommer. Rtl sicht Leit, déi bei dësem neie Meteo-Projet an hirem Gaart wëlle matmaachen. All d'Detailer dozou gläich bei eis am Magasinn. Gudden Owend. Wat fir vill vun eis eng Selbstverständlechkeet ass, ass fir Leit, déi eng geeschteg Beanträchtegung hunn, mat gewëssenen Challenge verbonnen, autonom wunnen. Mënsche mat esou enger Behënnerung si wärend laanger Zäit a Foyere plazéiert ginn an hunn do a grousse Wunngruppe gelieft. An de leschte Joren huet sech awer vill gedoen an d'Wunnoffer un déi verschidde Besoinen ass ugepasst ginn, fir de Leit net just déi néideg Betreiung an Ënnerstëtzung ze ginn, ma och déi Fräiheeten ze erméiglechen, déi se sech wënschen. D'Anouk Siebenaler huet sech en Iwwerbléck iwwert déi aktuell Méiglechkeete verschaf an dobäi och déi éischt inklusiv WG zu Lëtzebuerg kennegeléiert.
Et ass Mëttwoch owes kuerz no 6 Auer an enger vun de WGe vum sougenannten Nidderkuerer Haus. Bon du Gilles, has vill Aarbecht haut. Et muss och vill Kaffe bak. Du jo, ja?
Bass de Moie scho fréi raus? Jo, fréi haut, 5 Auer. Um 5? Dat huet ech net héieren.
Nee?
Du hues du nach geschlof? Mir war gutt geflunn.
Véier Leit wunnen hei zesummen, de Rudi, de Gilles, d'Nathalie an de Marco. Mat hinnen zu Owes ësst haut d'Laura Rigetto, Responsabel vum Haus. Du hues jo lo eng ganz Woch Congé. Ganz Woch?
Jo. Ah.
Wéi laang hunn ech nach Congé? Du hues och eng ganz Woch.
Ech muss meng Wallis kafe goen.
D'Laura schafft fir d'APEM. Zesumme mat senger Ekipp suergt hatt dofir, dass d'Bewunner zu all Ament, wou se doheem sinn, en Uspriechpartner hunn, sief dat am Dag oder an der Nuecht. Hei ass eis Nuetswaach. Hei schlofe mer dann, wa mer dee 24 Stonnen Dingscht da hunn. An hei ass de Büro, wou d'Leit eis dann am Dag fannen, wa se eppes brauchen. D'Nidderkuerer Haus gëtt et schonn zënter 32 Joer, ma d'Konzept huet evoluéiert. Wou soss e Grupp vun 10 Leit zesummegewunnt huet, sinn 2020 zwou separat WG'en entstan. An dat ass och den allgemengen Trend, fort vum klassesche Foyer hin zu méi klenge familiäre Gruppen. Eng Entwécklung, déi och eppes un der Attraktivitéit an um Ruff vun de Wunnméiglechkeete geännert huet. Soss ass et ëmmer esou gewiescht, Leit mat enger Behënnerung waren ganz oft ganz laang doheem, hunn ebe bis et net méi gaangen ass, hu se doheem gewunnt a sinn dann eréischt am Fong, Urgence placéiert ginn, well dann d'Elteren net méi do waren. Ech fannen déi méi jonk Generatioun, déi hu vu sech aus schonn de Wonsch, hei ech wëll vun doheem fort, ech wëll mäin eegent Liewen hunn. D'Wunnforme vun der APEM si ganz ënnerschiddlech an de jeeweilege Betreiungsbesoinen vun de Bewunner ugepasst. D'Nidderkuerer Haus riicht sech zum Beispill just u Leit, déi schaffen, well d'Betreiung net ronderëm d'Auer ass. Wou Randbewunner Ënnerstëtzung kréien ass individuell, dat ka beim Akafe, Kachen oder beim Geréiere vun de Finanze sinn. Do wou et méiglech ass, funktionéiert d'WG awer ganz ouni Hëllef. Dat si Plangen, wat mir maachen, wéi et wat ech alles muss maachen a wéi si. De Rudi bréngt d'Dreiskeleg erof an hie muss och d'Tuten dra man. De Gilles deckt den Dësch, geet Brout sichen an de Kaffi man an ech botzen a kieren. Der APEM ass et wichteg, d'Bewunner an hirer Autonomie ze fërderen, also net vun uewen erof en Horaire oder e Programm ze definéieren, deem sech d'Bewunner upasse mussen, mee déi Saachen zesummen ze elaboréieren. D'Demande fir an enger vun de Wunnforme vun der APEM ënnerzekomme sinn héich. Vun den 222 Méiglechkeete sinn der den Ament 219 beluet. E puer Plaze ginn ëmmer fir den Noutfall fräigehalen. Ma och wann ëmmer weider Projeten dobäi kommen, kënnt een net hannendrun. Mir sinn zimlech virbäi an halle vidder, loosse mer mol soen, well et ass, mir hunn eng Waardelëscht vun 123 Leit a mir hunn am Fong keng Plaze fräi. Dat ass, dat ass eis Situatioun. Mir hunn nei Projeten, mee nei Projeten dauere ganz laang, bis mer se stoen hunn.
Mir sinn zu Bieles an engem weidere Projet vun der APEM. De Steve an den Tom sinn eng vu fënnef méi klenge WGen, déi hei an der Autonomie sécurisée funktionéieren. Heescht, d'Bewunner hunn zwar ëmmer d'Méiglechkeet ëm Hëllef ze froen, wa si se grad brauchen, mee grondsätzlech wunnen se hei eleng an autonom. Den Tom an de Steve hu sech schonn aus enger viregter WG kannt an deelen den nämmlechten Humor. Jo, wou ech heemkomm ass hei alles blitziblank. Jo, bestëmmt.
Alle béid hu si schonn an den ënnerschiddlechste Wunnkonstellatioune gelieft. De Steve wunnt zënter hie 16 ass net méi doheem. Säin Zil war et ëmmer, esou autonom wéi méiglech ze wunnen. Doraus huet en an de méi betreite Wunngruppen, an deenen e gelieft huet, och ni e Geheimnis gemaach. Ech sot am Fong vun dat éischt, am Fong nom Virstellen, war direkt, Deen hei bleift net éiweg hei wunnen, dee wëll gär eraus, fir sech allein a säin Appartement wunne goen. Well ech einfach net wollt déi ganz Zäit gehätschelt a getätschelt ginn a gefillt wéi e klengt Kand behandelt ginn. Och den Tom huet sech gefreet, wou et endlech d'Méiglechkeet vu méi klenge WGe gouf. Wat méi kleng war, de Sträit och méi kleng gëtt, mä wat méi grouss war, de Sträit och am Grupp méi grouss gëtt. An dat hunn ech, do sinn ech, jo, dat hunn ech net esou Moment gi awer an sou dauerend Sträit vu Jaf a Gruppen.
Déi zwee funktionéieren net just als WG autonom, mee och als Individuen. Si si keng WG, déi de ganzen Zäit openeen hänkt. Jiddereen huet säin Dagesoflaf a seng Hobbyen. Wou den Tom am léifste Lego spillt, geet de Steve gäre senger Sammelleidenschaft fir Kaarten no oder geet zweemol d'Woch Basket spillen. Mir hunn awer och mol, datt mir Deeg hunn, wou mir zesummen iessen. Jo, do sinn ech am meeschten de Kafell. Hie kacht zwar gutt, mee hien huet dunn ëmmer Loscht, dat ass bei mir ass egal am Fong. Wann ech elo fir zwee Leit oder fir dräi Leit kachen, dat ass.
Wou a Wunnstrukture mat méi Betreiung e Pensiounspräis ufält, bezuelen den Tom an de Steve e reguläre Loyer. D'Méiglechkeet, sech bei der APEM Ënnerstëtzung ze froen, hunn si ronderëm d'Auer. Ma och wa grad kee Besoin besteet, musse se sech all Dag eemol kuerz weise kommen. Salut.
Moien Natalie. Kommt da moies un. Jo.
Kritt der och direkt e Kräiz. Jo.
Dovun ofgesinn hunn d'Bewunner just eemol d'Woch e fixe Rendez-vous mat der APEM fir de Point ze maachen. Woubäi d'Bewunner doriwwer eraus Ënnerstëtzung froen, ass ganz individuell. Dat hänkt ëmmer vum Locataire of. Et ginn der hei definitiv déi kéinte ganz eleng wunnen, et ginn der awer och déi op den Encadrement ugewise sinn, déi einfach e bëssen déi Sécherheet brauchen, ok et ass awer ëmmer een hei wou mer kann hëllefen, wann eppes ass. Jo, also dat hänkt einfach vum Mënsch eben of.
Wat d'Eegestännegkeet ugeet, steet iwwert der Autonomie sécurisée just nach de sougenannten SAS, de Service d'accompagnement et de suivi, wou d'Leit ausserhalb vun der APEM wunnen. Zanter leschtem Joer gëtt et awer och nach e ganz neie Wunnprojet.

Là, dans ce cas-là, on fait une sorte de, de liste. Zënter August wunnen déi dräi an dëser Konstellatioun zesummen a si mëttlerweil en agespilltent Team. Spezialsalz heesst auch Salz. Wir brauchen etwas fir den Push Push Spülmaschine zu wäschen. D'Elisa an d'Jana hunn allen zwee eng Léierschwächt. De Bradley huet keen Handicap, ma et ass net esou, datt him dowéinst eng besonnesch Roll an der WG zoukënnt. On n'est pas travailleurs sociaux, on n'est pas Erzieher, on n'est pas Social-Pédagogue. En pratique on vit comme les comme les autres colocs mais la seule différence c'est qu'on a un soutien d'une institution. D'Konzept vun inklusive WGen ass am Ausland scho méi verbreet. Zu Lëtzebuerg ass dëst no Kenntnis vun der APEM déi éischt. Ma d'Sich no Matbewunner war manner einfach wéi geduecht. Am Fong war et net esou evident fir Leit ouni Behënnerung ze fannen, fir matzemaachen. Well mir eis guddet hunn, oh do kommen, do mellen sech esou vill Studenten an esou. Dat war awer net de Fall. De Bradley kënnt vu Marseille. Hien ass Jurist an huet an de leschte Joer schonn an den ënnerschiddlechste Wunngemeinschafte gelieft, ënnert anerem an Däitschland. Och wéi en op Lëtzebuerg geplënnert ass, huet e geziilt no enger WG gesicht. J'ai fait des colocations avec des personnes qui venaient de, je sais pas moi, du du Vietnam, Corée du Sud, Amérique latine, des des colocs avec des personnes un peu plus âgées, enfin. Donc j'avais juste bien aimé les échanges et je me suis dit tiens en fait j'ai pas j'avoue que voilà on dit que c'est une colocation avec des personnes qui ont des qui ont un handicap et je me suis dit ah je c'est vrai que je suis que dans ma vie je je reste pas beaucoup avec des personnes qui ont un handicap et je dis ben pourquoi pas. Hei hu mer dem Bartely seng Kummer. D'Jana war dat éischt an der WG. Do ass dem Melissa seng Kummer. Schonn am Mäerz ass hatt erageplënnert a krut seng Matbewunner no an no. An hei ass der Buessemer vum Här Melissa. Hatt war erliichtert, datt d'Chemie vun Ufank un sou gutt gepasst huet.
Hei ass meng Kummer. Mir dräi ginn ganz gutt eens mateneen. Mir sinn awer ganz ënnerschiddlech, mir hunn awer och Gemeinsamkeeten. Et deet mer gären akafe goen, et deet mer och gären danze goen an alles. Ech mengen d'fënnt een sech emmer, mee heiansdo ass och gudd wann een och mol Saachen huet wou een net do gemeinsam mecht, mee d'fënnt sech emmer iergend eppes wat mir dann zesummen kënnen man.
Wat d'Locatioun ugeet ass et esou gereegelt, dass d'Jana an d'Elisa e reguläre Loyer bezuelen. De Bradley bezilt just d'Chargen, huet dofir awer e Benevolskontrakt ënnerschriwwen, mat deem e versprécht op d'mannst 10 Stonnen d'Woch Zäit mat senge Matbewunnerinnen ze verbréngen.

Justement quand je parle avec les j'ai l'impression de faire moins de de passer 5 heures par semaine et on me dit non en fait les les les gens de la paix me dit non en fait tu passes beaucoup plus de temps avec elle que que tu le penses. Hallo Vera. Hallo Freddy. Wéi geet es dir? Gutt, und dir? Sehr gut. Also en schönen Tag gehabt? Ja, und du? Sehr gut, danke. Och déi inklusiv WG huet nieft den eenzelne Reuniounen ee Mol d'Woch eng gemeinsam Reunioun mat engem vun der APEM. Well dat Ganzt e Pilotprojet ass, gëtt hei och evaluéiert, wat sënnvoll Viraussetzunge fir d'Matbewunner ouni Handicap sinn. Wir fangen einfach mal mit den Terminen an. Huet mech jo scho gesot, sinn Weekend net do. En Samschde kënnt de Lisa bei mech, Madamm Meldes.
E Samschde bis Sonnde kënnt d'Madamm bei mech schlofen. Mir rappelen alles zesummen. Fir dës WG wär den 10 Stonnen-Takt am Nohinein iwwerflësseg gewiescht, ma fir zukünfteg Projeten wëll een awer dru festhalen, fir sécher ze goen, datt d'Initiativ net ausgenotzt gëtt. Dat kloer se ass keng Zweck-WG, sondern si sollen och wierklech zesumme wunnen, well et haten sech do och Leit gemellt, déi hu gesot, si sei Pendler, si sei souwisou net vill hei, perfekt, ne, esou. An dat war esou, nee, dat ass jo iwwerhaapt net déi Idee. Fir Veianen ass elo e weideren inklusive WG-Projet geplangt. Och wann, oder grad well, den Undrang beim éischte Projet manner grouss war wéi gehofft, wieren esou Projete wichteg fir eppes an der Gesellschaft ze veränneren. Also mär schwätze vill vun Inklusioun, also mär wäre scho frou, wa mer Bei Integratioun heiansdo wären, also dat ass dat ass awer net. An dofir mengen ech ass och déi déi Erausfuerderung, eng inklusiv WG, fir awer och Zeechen ze setze fir fir awer e bëssen, jo, de Prozess vläicht e bësse méi besser un d'Rullen ze kréien.
Déi inklusiv WG ass am nämmlechte Gebai wéi d'Nidderkuerer Haus. Ma och wann déi dräi WG'en onofhängeg vunenee funktionéieren, sinn tëscht de verschiddene Bewunner Frëndschaften, am Fall vum Marco souguer eng Bezéiung entstan. Zënter dräi Joer vergeet kaum en Dag, un deem en net och Zäit mat senger Frëndin, dem Sandra, verbréngt. Bei dësen Theme gesäit och d'Laura Rigetto nach Loft no uewe wat d'Inklusioun an d'Gesellschaft ugeet. Also ech hunn zum Beispill eng Frëndin, dat freet mech dann heiansdo no ménger Aarbecht, oder wann ech da mol zielen, ah jo, Mär hunn awer eng Koppel bei eis. Ah, duerfen déi dat? Dat ass da fir mech esou, jo, wéi? Heiansdo hunn ech e bëssen esou dat Gefill, dass Leit sech guer net kënne virstellen, dass si genau esou wéi mär kënnen en normaalt Liewen féieren. Eben. Ugepasst u verschidde Saachen. An dovu wéi dat Liewe soll ausgesinn, do huet jidderee seng eege Virstellung. Den Tom an de Steve si sech op alle Fall eens, datt si hir perfekt Wunnform fonnt hunn. Ech gesi mech am Prinzip hei bis ech al a gro ginn.
D'Philo a Will si géeën dauerend gewiesselt an sot, Nee, lo ass Schluss. Et ass dat heiten och wierklech de leschter Toun, dee ech sou matmaachen. Hidelgardi.
A mir maachen elo eng kuerz Paus an dann hu mer nach eng séier Course iwwert dem Waasser an en neie Meteo-Projet, bei deem Fräiwëlleger kënne mat hirem Gaart matmaachen. Bis direkt.

Den Dacia Spring an déi ganz nei Dacia Gamme erwaarden Iech op de Spring Days vum 17 bis de 25 Mäerz.
Bei der Post kann een dacks gutt Affäre maachen, wann et dorëms geet, sech en neie Smartphone ze kafen. Mee wat mécht ee mat sengem ale Smartphone? Eng Méiglechkeet ass, en einfach a säin Tirang ze leeën, en do verstëbsen ze loossen an ze vergiessen, datt et en iwwerhaapt gëtt. Dat ass awer bei wäitem net déi beschte Léisung. D'Post bitt Iech fir dëse Fall eng sëllech Alternativen. Zum enge kënnt Dir beim Kaf vun engem neien Handy direkt an Ärem Espace Post schätze loossen. Dës Valeur kritt Dir dann als Remise um Präis vum neie Smartphone guttgeschriwwen. Donieft huet Dir awer och d'Méiglechkeet Ären alen Handy ze spenden. Heifir stinn Iech an den Espace Poste speziell Enveloppen zur Verfügung. Ären alen Handy gëtt dann zu Lëtzebuerg entweeder u bedürfteg Leit viruginn oder, wann e méi al wéi 6 Joer ass, a seng eenzel Deeler zersat a recycléiert, fir datt déi wäertvoll Materialien, aus deenen esou en Handy besteet, fir d'Hierstellung vun neien Apparater ka genotzt ginn. A wann Dir beim Choix vun Ärem neie Smartphone ganz responsabel wëllt sinn, dann ass de Fairphone 4 déi richteg Alternativ. De Fairphone 4 gëtt aus fairen a recycléierte Materialien hiergestallt a bitt nieft senger 5 G-Konnektivitéit, senger laanger Akkulafzäit a senger Premium-Dual-Kamera eng Garantie iwwer 5 Joer an d'Méiglechkeet en esouguer selwer ganz einfach ze flécken. Dir gesitt, d'Post bitt iech vill Méiglechkeete beim Kaf vun ärem neie Smartphone, esou responsabel ewéi méiglech ze sinn. Méi Infoen op post.lu.
Fir déi eng ass Sammelen en Hobby, fir anerer eng richteg Passioun. All Woch presentéiere mer Iech eng aussergewéinlech Kollektioun an déi Persoun, déi hannert esou enger exzeptioneller Passioun steet. Ëmmer donneschdes kuerz virum Journal. Besonnesch am Summer fält op, datt et an der Stad dacks méi waarm ass ewéi um Land. Duerch den opgehëtztene Bëtong killt et nuets och nëmme wéineg of. Dat ass just ee vu ville Wiederphänomener, dee anescht ass am urbane Raum. Fir dës Phänomener besser ze analyséieren, ass de Projet City-Klim an d'Liewe geruff ginn. Et wëll een e méi héich opléisende Wiedermodell erstellen. An do bäi kann een hëllefen. Rtl sicht 5 Plazen an der Stad fir nei Wiederstatiounen. Wat do genee gesicht gëtt an wéi Cityklim och äert Wuelbefanne verännere kann, dat weess de Pit Wagner.
Mir siche 5 Plazen mat enger Gréngfläch, wou een e Poul an de Buedem ka schloen. Eng Wiss oder e Gaart an der Stad. Fënnef nei Wiederstatiounen, déi niewent Temperatur a Loftfiichtegkeet och déi global Stralung an de Reen moossen, sichen en neit Doheem. Man muss die Temperatur zwei Meter über Wiese messen, damit es immer gleich ist, weil natürlich über Asphalt wäre das natürlich ganz anders als über Wiese und damit es vergleichbar ist, zwei Meter über Wiese, wenn Sie einen Garten haben.

Misst zufrieden vor sich hin und tut nichts weiter.
D'Stad Lëtzebuerg ass niewent Karlsruhe, Valencia an Thessaloniki déi alleréischte vun de véier Pilotstied, déi beim Projet, dee vun der EU finanzéiert gëtt, matmaachen. Eis vallonéiert Haaptstad bréngt och eng sëllechen Ënnerscheeder mat, déi et sech lount ze erfuerschen.

Wir wollen das Stationsnetz noch weiter verdichten.
Dat dicht Netz vun 100 op 100 Meter huet net nëmmen de Virdeel, dass een Differenzen op klengstem Raum ka feststellen, mee all Eenzelnen kann och dovunner profitéieren. Well wann de System bis leeft, kann een an der RTL-App spéider uginn, wat fir eng Temperatur een als agreabel empfënnt an d'App weist engem dann, wou déi Temperatur grad ass, villäicht am Park oder am Gronn.

An dat wa méiglech esou laang et geet, fir och an 10 Joer eng Evolutioun kënnen erauszeliesen.
Ween also e bësse Plaz am Gaart ze vill huet, ka sech op meteo.rtl.lu mellen. A wéi ëmmer fënnt ee weider Detailer zum City Klim Projet op rtl.lu. An lo zum Schluss vum Magasinn hu mir nach dës spektakulär Biller aus England, iwwert engem Séi zu Reading, westlech vu London. Wéi d'Superhelden an engem Marvel-Film solle se eng Slalom-Course géintenee fléien. Iwwert deem selwechte Séi gouf och schonn den éischte Guinness-Weltrekord am Jet-Suit-Fléien opgestallt. Dee war do gutt 50 Kilometer an der Stonn. Virun fënnef Joer war dat. Just ee Joer méi spéit waren et schonn 136 Kilometer. De Marché fir dës Apparater klëmmt och staark, sief et fir militäresch oder zivil Zwecker. A mat der geplangte Course wëll ee wuel e bësse Pub fir dës staark Rucksäck hei maachen.
Mir si scho ganz opgereegt.
Haut wëlle mer haaptsächlech puer vun den Elementer weisen, déi mer fléie wäerten. Et ass faszinant, wéi Mënsch a Maschinn verschmëlzen. Wie wäert dee Séierste sinn? Et kann een u seng Grenze goen, awer ëmmer a Sécherheet iwwer dem Waasser.
A muer bei eis. Am Virfeld vun den zwee Futtball-Lännermatcher am neie Stadion huele mer Iech mat op Plazen, déi d'Supporter am schéinen neie Stade de Luxembourg normalerweis net ze gesi kréien. Dat also eng ganz besonnesch Visite guidée. Hei geet et elo weider mam Journal. De Fränk Goetz ass schonn esou gutt ewéi prett. E schéinen Owend nach vu mir. Äddi.
De Magasinn gouf Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Am Virfeld vum Tour des Flandres ginn an der Belsch e puer Hallefklassiker gefuer, déi fir Spannung suergen. Rtl ass fir Iech live bei deene spektakulärste Coursse mat dobäi a weist Iech, wee fréi an der Saison gutt a Form ass. Lass geet et e Freideg mam E3-Präis. De Vëlosport, zesumme mat Miweltil zu Housen a Miwelösterreicher zu Maarnech.
Ech sinn de Mike a mat responsabele fir de Projet Ettelbréck. Hei am Norden entsteet e multimodale Pôle d'échange fir d'Nordstad besser mam ëffentleche Transport ze verbannen. Geplangt ass e komplett neit Gare Gebai fir eise Clienten nach méi Plaz an Confort unzebidden. D'Keeën an d'Gleiser goufen aus an ëmgebaut. Als CEVEL plange mir de Bau vun engem neie Parkhaus mat iwwer 400 Plazen, dat d'Ëmklamme vam Auto op den Zuch oder de Bus nach méi einfach mécht. Déi verlängert Quaien ginn äis och d'Méiglechkeet, méi lang Zich mat méi Sëtzplazen a méi Confort kënnen unzebidden. Nieft engem zousätzleche Quai bidden zwee weider Gleiser méi Flexibilitéit fir äis als CEVEL an erhéicht zudeems d'Zuverlässegkeet a Pünktlechkeet fir Iech als Clienten.

Well d'Hausrenovéiere schonn deier genuch ass, kritt Dir bis zu 100 Euro Reduktiounen op Äert Buedzëmmer bei all Tranche vun 1.000 Euro geschenkt. X2O, vill méi fir Äert Buedzëmmer!
No der historescher Nations League Campagne kréien d'Rout Léiwen et an der EM-Qualifikatioun an den éischten zwee Matcher mat der Slowakei a Portugal ze dinn. Wéi d'FLF-Selektioun sech fir den Optakt am Grupp J aus der Affär zitt, Gesitt Dir dësen Donneschdeg an e Sonndeg live op rtl zwee.